Prynhawn da i chi a chroeso cynnes iawn i'r oedfa yma. Dyma rai adnodau o Salm 89 ar ddechrau'n cwrdd. Canaf byth am dy gariad, O Arglwydd, ac am genau mynegaf dy ffyddlondeb dros y cenedlaethau. Oherwydd y mae dy gariad wedi'i sefydlu dros byth, a'th ffyddlondeb mor sicr ar nefoedd. Dywedaist, Gwneuthum gyfamod am hetholedig, a thyngu wrth ddafydd fy ngwas. Gwnaf dyhad yn sefydlog am byth, a sicrhau dy orsedd dros y cenedlaethau. Gwyn i byd y bobl sydd wedi dysgu dy glodfori, sy'n rodio arglwydd yng ngoleuni dy wyneb, sy'n gorfoleddu bob amser yn dy enw, ac yn llawenhau yn dy gyfiawnder. Oherwydd ti yw i gogoniant a'i nerth, A thrwy dy ffafr di y dyrchefir ein corn, oherwydd y mae ein tarian yn eiddo i'r Arglwydd a'n Brenin i Sanct Israel. Mae'r offerynwyr nawr, a diolch yn fawr iddyn nhw am ware y tôn gos, sef wrth gwrs y tôn sydd yn mynd gyda'r geiriau yn Emyn 83, Fe wnaed mola Dduw'r gogoniant, dug dy drysor, at ei draed, ti a brofodd ei faddeuant ti a olchwyd yn y gwaed, moliant, moliant, dyro mwy i'r gore gaed. A rwy'n awgrymu eich bod chi yn canu emyn 83, mae yna dri pennill mae'r offerynwyr yn mynd i ware, a byddwn i'n awgrymu

12. Peidiwch gadael i bechod reoli'ch bywydau chi ddim mwy. Peidiwch ufuddhau i'w chwantau. Peidiwch gadael iddo reoli unrhyw ran o'ch corff i'w ddefnyddio i wneud beth sy'n ddrwg. Yn lle hynny, gadewch i Dduw ych rheoli chi, a'ch defnyddio chi i wneud beth sy'n dda. Roeddech yn farw, ond bellach mae gynnoch chi fywyd newydd. Ddyle pechod ddim bod yn feistr arnoch chi ddim mwy. Ni ger gyfraith sy'n eich rheoli chi bellach. Mae Duw yn ei haelioni wedi'ch gollwng chi'n rhydd. Felly, ydyn ni'n mynd i ddal ati i bechu am ein bod wedi profi haelioni Duw, ac mae nid y gyfraith sy'n yn rheoli ni bellach? Na, wrth gwrs ddim. Ydych chi ddim wedi deall? Mae rhywun yn gaeth i beth bynnag mae'n dewis i fuddhau iddo. Felly, y dewis ydy Naill ai pechod yn arwain i farwolaeth, neu ufudd-dod yn arwain i berthynas iawn gyda Duw. Diolch i Dduw, ry' chi wedi troi o fod yn gaeth i bechod i fod yn ufudd i beth mae Duw wedi'i ddysgu i chi. Ry' chi wedi'ch ryddhau o afael pechod a dod yn weision i beth sy'n iawn. Gadewch i mi ddefnyddio darlun o fywyd bob dydd sy'n hawdd i chi i ddeall. O'r blaen, roeddech chi'n gadael i bob math o ddidreddu a drygioni eich rheoli chi. Ond bellach, rhaid i chi adael i be sy'n iawn eich rheoli chi a'ch gwneud chi'n bobl sy'n byw bywydau glân. Pan oeddech chi'n gaeth i bechod, doedd dim disgwyl i chi wneud be sy'n iawn. Ond beth oedd canlyniad hynny yn y pen draw? Marwolaeth. Dyna oedd canlyniad y mae y pethau y mae gennych chi gymaint o gwilydd ohonyn nhw bellach. Ond nawr ry' chi'n rhydd o afel pechod, ac wedi dechre gwasanaethu Duw. Canlyniad hynny yw'r bywyd glân sy'n arwain yn y pen draw i fywyd tragwyddol. Marwolaeth ydi'r cyflog mae pechod yn 'i dalu. Ond mae Duw yn rhoi bywyd tragwyddol yn rad ac am ddim i chi, o achos be nath yn harglwydd ni, Iesu, y Meseia. A bendithied Duw y darllen, y gwrando a'r deall o'i air sanctaidd ef. Amen. Gadewch i ni helpu yn gilydd i weddio, gweddïwn. Diolch i ti, o ddiw yn tad, am y cyfle hwn unwaith eto i glodfori enw mawr Iesu Grist yn Ceidwad. Diolch am y cyfle, fel dy bobl di, i fod yn rhan o rhywbeth cyffredin, i fod yn rhan o addoliad, i fod yn rhan o fawl. Diolch i ti am y cyfle hefyd i gofio am aberth Iesu Grist droson ni ar Groes Calfaria. Gwna ni o Dduw yn deilwng i gymryd o'r elfennau syml maes o law, o fara ac o win, yr hyn sydd yn yn hatgoffa ni am Iesu. Mae rheni yn pechodeni i gyd, a dwg ni at droed y groes i gael taflu o'r neilltu yn fyna ein byrdwn, a chymryd iau Crist arnom, yr hyn sy'n ysgafn, yr hyn sydd yn yn dwyni i fywyd. Cofiwn heddi ger dy fron yr anghenus rai yn ein byd ni. Cofiwn am y tlawd, cofiwn am y rai sydd yn dioddef. Cofiwn hefyd am arweinyddion y bobl. Cynnal di o dduw, arwain pobl yn gwlad ninnau a'r gwledydd oll i'r gwir yn Iesu Grist. A chlyw yn gweddïau preifat personol ni hefyd, a ninnau yn enwi ger dy fron y rhai sydd yn adnabyddus i ni, y rhai sy'n dost, y rhai sy'n galaru, y rhai sy'n ceisio gobaith mewn anobaith. Cluni, a myn i ofyn y pethau hyn i gyd, yn enw Iesu yn Gwaredwr. Amen. A fel ryn ni yn gwneud mewn oedfa pan ryn ni'n gallu cyfarfod un ac oll gyda'n gilydd neu fel yn ôl yn harfer ar hyd y misoedd diwetha' yma o'r cae mewn, gadewch i ni weddïo gweddi'r Arglwydd gyda'n gilydd. Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, dele dy deyrnas, gwnele'r dy ewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyleduon, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg, canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae'r darn rwy newydd ei ddarllen o Rifeiniaid Wych yn cwpla gydag un o adnodau mwya cofiadwy yr epistol. Dyma fe eto yn Bible dot net.

Ie, darn am bechod oedd y darllaniad heddi. Pechod a'r ffordd y mae Duw yn ei ras yn ein hachub ni o ganlyniadau ein pechod. Mae Paul yn cydnabod bod grym pechod dal yma yn ein byd ni, a mae e'n dweud bod perygl go iawn y byddwn ni yn cael yn denu nôl i gaethiwed pechod. Canlyniad dilyn chwantau dynol fydde hynny, yn lle i fuddhau i ewyllys Duw a'i arweiniad ef. Ar un ystyr, mae Paul yn dweud wrth y Rhufeiniaid fod Duw, Iesus, wedi achub y Cristnogion, a dyma'r darlun mae fe'n ei ddefnyddio, wedi'n hachub ni allan o'r mwd, a'n glanhau trwy faddon bedydd. Nawr, mae Paul yn siarsio'r un credinwyr hyn i aros mas o'r mwd, i wrthsefyll unrhyw awydd i ddychwelyd i'r baddon mwd maen nhw eisus wedi cael ei achub ohono. Yn bwysicach fyth, fodd bynnag, na'r angen i wrthsefyll dychwelyd i'r mwd, yw gwedd cadarnhaol dysgeidiaeth Paul. Ar ôl cael i dwyn o farwolaeth yn fyw, Mae gan bob un Cristion gyfle i roi i hunain i Dduw a byw yn ôl cyfiawnder Duw, hynny yw, ewyllys Duw, pŵer Duw, gweithred Duw yn y byd er iachawdwriaeth, dibenion Duw ar ein cyfer ni. Fedrwn ni ddim gwneud hyn, sef dilyn Duw, a dychwel i'r llaid a'r mwchyndra, pwdel llacha pechod. Mae gras Duw yn ein cymell ni i ymddiried ynddo fe. Dyna'r gwahaniaeth rhwng gras a'r gyfraith yn ein darlleniad ni. Mae Duw yn rhoi ei hun yn rad drwy haelioni i ras, a byddwn ni'n ystyried ystyr y cymun byddwn ni'n ei dderbyn mewn ychydig. Ond Mae pwyso ar y gyfraith yn golygu y bydden ni ar ein pennau'n hunain yn straffaglu i gyflawni i ddibenion ef. Y gwahaniaeth rhwng dibynnu ar râs Duw a dibynnu ar y gyfraith ein hymdrechion ni ein hunain i ennill y ffordd drwodd. Ry'n ni wedi, ar hyd yr wythnosau diwetha' yma, ry'n ni wedi gorfod ystyried gwaddol caethwasiaeth y caethwasiaeth nath orfodi miliynau o blant Affrica i deithio mewn cadwyni i Brasil, y Caribî a'r Unol Daleithiau. A do, does dim pwynt gwadu'r ffaith ond mi wnaethon ni fel Cymry hefyd elwa o'r fasnach farbaraidd honno. Roedd caethwasiaeth i'w weld ym mhobman ym myd y ganrif gyntaf hefyd. Bydde Ymerodraeth Rufain ddim wedi llwyddo heb osod pobl i trefedigaethau o dan orddu caethwasiaeth. A dyna nawr y darlun mae Paul yn ei fenthyg pan mae'n gofyn i'w ddarllenwyr yn Rhufain yn gofyn i ninnau, Odi ni yn weision pechod neu'n we- neu'n weision cyfiawnder? Dyma adnod 18 allan o Beibl dot net, Rych chi wedi'ch ryddhau o afael pechod, a dod yn weision i be sy'n iawn. Mae Paul yn atgoffa'r Rhufeiniaid Nad oedd ymwneud â phechod yn golygu unrhyw ymwneud â chyfiawnder, roedd y ddau beth ar begynnau ar wahân i'w gilydd. Ond yn awr, nid yw ymwneud â chyfiawnder chwaith yn golygu unrhyw ymwneud â phechod. Dilynwn, felly. Yn ôl y canllaw mae Paul yn gosod ger ein blaenau ni yn yr adran ganolog yma o Rufeiniaid 6. Ffordd Gras, Ffordd Duw, y ffordd o barhau allan o'r pwdel, mwd, i ddilyn Iesu Grist. Ac wrth i ni ymgasglu o amgylch y bwrdd, dyma'r adnod clo yn yn darlleniad ni eto. Marwolaeth ydy'r cyflog mae pechod yn ei dalu, ond mae Duw yn rhoi bywyd tragwyddol yn rad ac am ddim i chi. o achos beth wnaeth yn harglwydd ni, Iesu, y Meseia.

Dyma wahoddiad yr Arglwydd Iesu tuag ato ni, Dewch ataf fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi orffwystra i chwi. My fi yw bara'r bywyd, ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ataf i, Ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu ynof fi. Ni fwriaf allan byth mo'r sawl sy'n dod ataf fi. Ac wrth i ni ymgasglu fel cyfeillion Iesu o amgylch bwrdd y cyfeillgarwch, Rynnai fel teulu Duw yn ymwybodol am y sawl sy wedi diodde' profedigaeth yn ystod y misoedd aeth heibio, a mi fyddwn ni wrth gwrs yn medru pan fyddwn ni yn cael ail ymgynnull yn enwi ac yn cydymdeimlo yn llawn gyda'r sawl ohonoch sydd wedi colli anwyliaid. Gwrandawn eiriau sefydlu'r swper hwn, oherwydd fe dderbyniais i wrth yr Arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi, er Arglwydd Iesu y nos y bradychwyd ef gymryd bara, Ac wedi iddo ddiolch fe'i torrodd a dywedodd, Hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymrodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, Gwnewch hyn bob tro a ryfwch ef, er cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr Arglwydd, hyd nes y daw. A gan taw swper yr Arglwydd yw'r wledd hon,

er mwyn i ni gael ymgasglu o amgylch y bwrdd gyda'n gilydd. Y bara rydym yn ei dorri, onid cyd-gyfranogiad o gorff Crist ydyw, gan mai un yw'r bara, yr ydym ni hanyn ai'n llawer yn un corff, oherwydd yr ydym i gyd yn cyfranogi O'r un bara, cwpan y fendith, rydym yn ei fendithio, Onid cyd gyfranogiad o waed Crist ydyw? Gweddïwn. Diolch i ti, O Dduw, am y cyfle hwn unwaith eto. I gofio aberth Iesu, i gofio ei fywyd o'r newydd drosom ni ac ynom ni. Amen. A fel sy'n fynych ar ddiwedd y dod ynghyd hwn, Dros y cyswllt fideo, gai'ch gwahodd chi os oes yna unrhyw anghenion bugeiliol neu ymarferol eich bod chi yn dod i gysylltiad er mwyn i ni gael eich helpu chi ym mha ffordd bynnag y medrwn ni. Gadewch i ni gael yn gollwng o dan y fendith. Ewch mewn tangnefedd i garu ac i wasanaethu'r Arglwydd yn enw Crist, a bendith Duw hollalluog, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân, a fyddo gyda chwi yn oes oesoedd. Amen.